Qaraqalpaq xalqınıń ullı tulǵaları, kórkem sóz sheberleriniń bizge qaldırǵan biybaha miyrasları qálbimizge ziya nurın taratıp, ruwxıy azıǵımız bolıp xızmet atqarıp kiyatır. Qanshama asırmlardı basıp ótken ótmish tariyxımız benen ullı babalarımız úgit-násiyatların jámlegen dóretpelerdiń hár biri altınǵa teńsiz. Qaraqalpaq xalqınıń qos báyteregi, Ózbekstan qaharmanları Ibrayım Yusupov penen Tólepbergen Qayıpbergenovtıń tuwılǵan sánelerin hár jılı elimizde kóterińki tárizde belgilew dástúrge aylanǵan Sónbes juldızlar, mine usı atamada Respublikalıq balalar kitapxanasında ádebiy keshe ótkerildi, ósip kiyatırǵan jas áwladtı mánawiy tárepten kámillikke jetelewde ornı girewli bolǵan ushırasıwda sózge shıqqanlar jigirmalanshı ásir qaraqalpaq ádebiyatınıń kórnekli wákilleriniń Dóretiwshilik miynet jolı haqqında balalarǵa kóplegen qızıqlı maǵlıwmatlardı berip ótti. Óz xalqımnıń jan súwretin qosıq penen gózzal etip salsa hám onıń ıǵbal juldızın álem kóksinde basqalardan joqarıraq, jarqınıraq jaǵıp qoysam degen niyetler menen balalıǵınan baslap qaraqalpaq xalqınıń bay awızeki ádebiyatı úlgilerinen nár alıp ósken shayır Ibrayım Yusupov óz qosıqları menen bir mıń toǵız júz qırq altınshı jılları ádebiyat maydanına qádem qoyadı. Qaraqalpaq klassikleriniń dóretiwshiligi menen jaqınnan tanıs ol Shıǵıs ádebiyatınıń jarıq juldızları, jáhán ádebiyatı dúrdanalarınıń shıǵarmaların qunt penen úyrenip, alpıs jıldan aslam waqıt ishinde Baxıt lirikası, Kúnshıǵıs jolawshısına, Oylar, Jeti asırım, Dala ármanları, Kewil kewilden suw isher, Tuwmares poemaları, Yosh, alasatlı dúnya bul, duzlı samallar, Kewildegi keń dúnya, Begligińdi buzba sen sıyaqlı lirikalıq qosıqları menen Joldas muǵallim, Akaciya gúllegen jerde, Aktrisanıń ıǵbalı, Gilemshi hayal haqqında haqıyqatlıq, Eski fontan ertegi, Dala ármanları, Hám taǵı basqa poemalardan. Pessalar menen librettolardan. Gúrrińler menen ocherklerden. Kritikalıq hám publicistikalıq maqalalardan. Hár qıylı kórkem awdarmalardan turatuǵın toplamlardı baspadan shıǵarıp, kópshilikke tanıldı. Bul dóretpeleri shayırdı tek ǵana Ámiw boyınıń emes, al pútkil Oraylıq Aziyanıń búgingi ádebiyat aspanındaǵı eń jarıq juldızǵa aylandırdı. Ullı sóz zergeri óz ana tiline dúnya júzi xalıqlarınıń ataqlı shayırlarınıń shıǵarmaların awdarmalaǵan Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Lermontov, Shevchenko, Viliam Shekspirdiń sonetlerin, Omar Xayyam rubayıların, Alishir Nawayı hám Hafızdıń ǵázellerin, Bayronnıń, Gyoteniń, Geyne, Shillerdiń qosıqların qaraqalpaq tilinde sóyletip, usı kórkem awdarmaları arqalı ádebiyatımızǵa jańa lirikalıq formalardı, tema hám obrazlardı alıp kelip, milliy ádebiyatımızdı ideyalıq, kórkemlik-formallıq jaqtan hár tárepleme bayıtqanlıǵı ótkerilgen ádebiy keshe dawamında oqıwshı jaslarǵa túsindirildi. Ibrayım aǵa Yusupov hám Túlik Bergen aǵa Qayıpbergenovlar meniń jeke ózimde bir úlken ornı bar, úlken rol oynaǵan tulǵalar. Birinshi gezekte men Ibrayım aǵay Yusupov penen tórkinimde qońsı bolıp óstim. Bizler kishkenemiz, awılda, elde hámme atın aytpay Shayır aǵa, Shayır deytin edi. Sol bir Otırǵanı, turǵanı, júrgeni, jumıstan ásteyin júrip kiyatqanları, ásteyin sóyleytinleri qanday da bizler ushın bir ideal edi, sonday bir obraz. Bizler shayır degen usınday boladı eken-ǵo degen jaslıǵımızdan qıyalımızda sonday boldı da, aǵamızdıń qosıqların Oqıp, yadlap óstik. Tólek Qaypergenov aǵamızdıń ómirlik joldası Úmit apa Mambetsaverova. Burın bul kisi mektep deymiz, házir nomeri úshinshi sanlı mektep. Sol úshinshi sanlı mektepte baslawısh bir mıń toǵız júz alpıs toǵızınshı jılı baslawısh klassqa bardıq. Sonda bizlerge baslawısh klasstan ustazlıq etti, álipbey úyretti, hárip úyretti. Umut apa Mambetsaberova ol kúnleri olar Repin kóshesinde bir kishkene kirmeli-shıqpalı eki bólme jayda turatuın edi. Bizler kishkenemiz ǵo endi birinshi, ekinshi klass. Muǵallim keshigip atır ǵo, keshigip atır ǵo dep juuırıp úyine bara beretuın edik mekteptiń túbinde bolǵanǵa. Sonda meniń Yadımda qalǵanı sol kirmeli shıqpalı bólmeniń eki ana bólmeniń esigi jauıq turadı bizler sol keliń balalarım keliń deydi apam menen birge otıramız bergi bólmede shay ishemiz suw ishemiz biraq ana bólmede mashinkiniń dauısı tıq tıq tıq tıq tıq hesh tınbaytuǵın edi aǵańız jazıu jazıp atır deydi sonda usı kundegi úlken úlken jazıulardıń shıǵarmalardıń fundamenti túbiri sol Eki bólme jayda jazılǵan eken deymen da jáne men sol usı kúnde de kóp dóretiwshi jaslar menen ushırasamız sol gezde men bárxá aytaman dóretiwshi berdaq babamız aytadı ǵo sóz ilahiyden keldi deydi ǵo sonday demek dóretiwshi insan ushın bir qanday da bir Arnawlı shariyat, múmkinshilik shárt emes eken. Sen óziń ilahiyden sóz keldi me, sol kirmeli shıqpalı eki bólmede de otırıp, mashinkilerdi tıqıldatıp, úlken-úlken ullı shıǵarmalar dóretiwge tolıq múmkinshiligiń bar eken.
Kórkem dóretpeleri menen pútkil dúnya xalıqları ádebiyatında atı tanılǵan prozaik, Ózbekstan qaharmanı Tólepbergen Qayıpbergenov óziniń gúrińleri, povestleri, romanları, dramalıq, publicistikalıq shıǵarmaları menen jigirmalanshı ásir qaraqalpaq ádebiyatınıń rawajlanıwına salmaqlı úles qosqan ullı tulǵa, Sekretarь, Muǵallimge raxmet, Suwıq tamshı, Uyqısız túnler, Tánhá ózińe málim sır povestleri, Sońǵı hújim, Qaraqalpaq qızı, Qaraqalpaq dástanı, Kózdiń qarashıǵı, Qaraqalpaqtıń óz qalpaǵı menen sırlasıwı, dástúriy romanları menen Qaraqalpaqnama, Qaraqalpaqpan táwekelshi men, O dúnyadaǵı atama xatlar, roman-esseleri hám Aydos baba, Sahra búlbili sıyaqlı dramalıq dóretpeleri menen milliy prozamızdı bayıttı. Onıń ádebiyatımızǵa alıp kelgen úlken jańalıǵı qaraqalpaq xalqınıń eski tariyxın birinshi bolıp kórkem ádebiyatta, sonıń ishinde prozanıń iri forması bolǵan romandı jarattı. Qaraqalpaq tariyxıy romanına tiykar salıwdaǵı xızmeti antik ádebiyatındaǵı Esxildıń, Evropa ádebiyatındaǵı Valter Skottıń, rus ádebiyatındaǵı Lev Tolstoydıń kórkem ádebiyattaǵı orınları menen bir qatar turadı, sonıń ushın da ol Qaraqalpaq dástanı trilogiyası ushın mámleketlik sıylıqtıń laureatı boldı. Jazıwshı Tólepbergen Qayıpbergenov povest hám romanlarında qaraqalpaq xalqınıń milliy ózgesheligin, iri obrazlarda dóretken bolsa, dástúriy emes jańa formalıq shıǵarmalarında xalıqtıń hadal perzenti sıpatında millettiń ulılıǵın kórsetpekshi boladı.
Qaraqalpaqnama roman-essesinde Tóleqbergen Qayıpbergenov bılay jazadı, Men óz shashımdı aynadan kórip, ómir jolıma uzaq pám jibersem, kewlim abırjıydı. Shashlarımnıń aǵı artıp baratır. Demek, tógin azayıp baratır. Yaǵnıy, miy ortalanıp baratır. Meniń qaysı islerimniń esabınan aq shashlarım bar, bilmeymen. Kewlimde gómiljilik, dárdeserlik. Bul dárdeserlik shashtıń aǵı ushın emes, usı waqıqqa deyingi haqıyqıy isim qashan baslanǵanın biliwdiń mashqalası. Atam meniń menen hár sóyleskeninde adam saǵıyra jasınan ótkennen soń úsh túrli qarız benen jasaydı, birinshisi, ótmishinen qarız, ekinshisi, búgininen qarız, úshinshisi, erteńinen qarız. Qaysı qarızıńa ters qarasań da, ózińdi óziń ǵarǵısqa sazıwar qılasań dep áńgime baslaytuǵın edi yamasa barlıq áńgimesin usı gáp penen ayaqlaytuǵın edi. Men qalay jazıwshı boldım, bul. basqalar túwe ózime de jumbaq. Rasın oylasam men ya bir otırıspada adamlarǵa anekdotlar aytıp kúldirip, ya danalıqlar menen hayran qaldırıp, bolmasa birew menen tartısta sózge sheshenlik etip utıp shıqqan kúnimdi esley almayman. Qay is tuwralı, meyli kúyinish, meyli súyinish bolsın, meniń aytıwım tiyisli pikirler bárha sońınan jekke júrgenimde ya úyge kelip jalǵız ózim krovatqa sozılıp jatqanımda esime túsedi. Usı payıtta túrgelip meni gápten utqan adamǵa qaytadan barǵım keledi, ilaj qansha, atamnıń Waqtında paydalanbaǵan qılıshıńdı tasqa ur dep úyretkenlerine súyenip óskenmen. Mal móńiresse, adam sóylesse háwir tarqaydı. Al men bolsam ishimde pısqıǵan háwirdi sırtqa shıǵarıp jeńilleteyin desem, qasımnan meni túsinetuǵın adam tappay, Stolǵa otıraman da jazaman. Oqıǵan kisi túsinetuǵın, jalıqpaytuǵın qılıwǵa tırısıp, qayta-qayta jazaman. Óshiremen, kóshiremen. Óshiremen, kóshiremen. Bir kúnleri bul jazǵanlarım bir shıǵarmaǵa arqaw bolıp shıǵa keledi. Sóytip jazıwshı bolǵan qusayman. Geyde ózimniń bul boljawlarıma isenbeytuǵın payıtlarım boladı. Sebebi jazıwshı bolıw asa shıdamlılıqtı talap etedi. Bul shıdam sende qáliplesken oylardıń shıdamlılıǵı, sol oylardı óz waqtında qaǵazǵa túsiriw ushın stolda otıra biliwdiń shıdamlılıǵı. Men anamnıń násiyatlarına máńgi sadıq edim. Bálkim, sonnan jazıwshı bolǵan shıǵarman. Ákemniń násiyatlarınan. Kimniń bos waqtı kóp bolsa, barlıq jánjel sonnan shıǵadı. Aqıllı jigittiń sawa waqtı bolmawı tiyis. Jazıwshı bolıw asa shıdamlılıqtı talap etedi dep atırıptı. Demek, so sonsha dárejede pútkil dúnyaǵa tanılıp atır Tólepbergen Qayıpbergenovtıń shıǵarmaları. Sol. kitaptı kóp oqıǵanlıǵınan, onı túsinip bilgenliginen usı dárejege kelip otır. Sonıń ushın da bizler hár ótken sabaǵımızda Tólepbergen Qayıpbergenevtiń dóretiwshiligi, shayır Ibrayım Yusufovtıń dóretiwshiligi boyınsha ótkenimizdey oqıwshılarǵa shıǵarmaların hár tárepleme túsindirip baramız. Qaraqalpaq ádebiyatında hasıl shıǵarmaları menen ólmes iz qaldırǵan ullı tulǵalardıń dóretiwshiligin úgit-násiyatlaw maqsetinde ótkerilip atırǵan bunday ushırasıwlar mánis-mazmunı menen mánawiy dúnyamızdı bayıtadı, Sebebi onda tariyx, ullı babalar miyrası, milliy ózlik, turmıs shınlıǵı, insanıylıq pazıyletlerdiń eń aǵlası jámlenip, sanamızǵa azıq, boyımızǵa tawsılmastay kúsh-quwat inam etedi. Demek, qos bayteregimizdiń dóretpeleri ósip kiyatırǵan jas áwladtı kámil insanlar etip tárbiyalawda ornı girewli sanaladı.